Аерым бәй юк. Конечно, не бик интересный, не таптым, плитка таптым, 16 гасыр дип. Бик гаҗәеп. Мин кыргызларны динне соңра кабый, шул бик соң кабый икән бит, шул 15-16 гасырда гына. Алар уже мәчеттә калганнар. Әллә кем хан хөрмәтенә. Шундый мәчет. Хөрмәтле дуслар, наконец, минем яраткан эчемлекләрем берсе. Квас таптым. Кыргызстанда квас бар. Күп җирдә саталар. А то Үзбәкстан белән Таҗикстанда квассыз бетә идем мин. Нык яратам квас, особенно кызу көндә. Яхшы нәрсә. Монысы менә Индийский парк с видом на Сулейман-Тол. Янында Олимбик датка музей комплексы бар дигән. Торам инде анда. Бүгенге җиттем инде музейга. Суга төшмә ток бар дигән. Шатырдата дигән. Фонтан япты. Күргәнегез бармы? Өч этажлы йорты. Минем бер этажлы йортлар күргән бар менә монда. Яна өч этажлы йорты. Аны бер шәтәбә күрәм. О, су чәчри. Рәхәт. Апамның чәе дигән. Апамның чәе самый тәмлесидер инде. И флаг. Ардыра торган сорау Казахстандамы, Таҗикстандамы, Үзбәкстандамы, мондагы Кыргызстанда да шул сорауны бирәләр. Мин аны бер дә яздырмаган идем инде. Син мөселманмы диләр. Мин гел сорауга аптырыйм. Әйтәм, Сез үзегез кемнәр соң, әйтәм? Тәмәке тартып карап торалар миңа сүгенеп матым. Без мусульманнар ди. Әйтәм мин тагы сездән дә яхшырак мусульман. Нет, не может быть дип тәмәкесен затягивай итеп куя дагы миңа карый теге. Нишлим әйтәм, не может быть. Мин тартмыйм, мин эчмим, Аллаһ теләгә ышанам, намаз укыйм. Әйтәм, син укыйсыңмы соң? Нет ди. Әйтәм, син уразаттасыңмы соң? Нет ди. Әйтәм, ә мусульман кешесе бит бу әйберләрне эшләргә тиештер. Ну да, инде по идее. Зачем мне там тогда семья? Это вопрос задаешь. Если сам, сам эти э, традиции, там, нормативы не выполняешь. Вашу каршы куямын шайттереп. Шуңа тагын э, гаҗәеп нәрсә. Э, бар шундый кешеләр әйтмим бөтенесе дип. Бар шундый кешеләр кайсылары үзләре Диннән Д хәрефен беләләрдер, күп дигәндә. Ләкин башлар башкаларга килеп бәйләнеп йөриләр. Менә шулай дин буенча булырга тиеш дип. Вот. Ничек аңлатырга аларга, мин белмим. Ә болай динне яхшы тота торган егетләр болай алар алай бәйләнмиләр. В основном тәгәниләр инде. Толком динде разбирасмаган кешеләр шундый сорауны бирә. Шуңа аларга аптырыйсы түгел инде. Просто менә бу Ошта булган соңгы сорау бигрәк мәзәк булды инде анда. Әле инде мәзәк-мәзәк формулировкалар белән тәмәке тартып, миңа карап, сүгенә-сүгенә минем мөселманлыкта шикләнә, үзенең мөселманлыгында 100% ышануы бар. Мәйтәм, сезнең кыргыз халкыгызны ислам дин йөрәтүче вообще татарлар мәйтәм. Сез мәйтәм, по гроб жизни обязаны. Безнең халык ничек сезнең халкыгызны дингә өйрәтте? Андый глупый сүзләр сөйләмә инде әйтәм. Ага, шулаймыни дип аптырап калды. Шунда хөрмәтле дуслар, татарлар, онытмагыз, без бик зур милләт, бик дәрәҗәле милләт, без китаплы милләт, без гыйлемле милләт, без дини милләт. Шунда үзебезнең тарихыбызны Үзебезнең йолаларыбызны гел белеп торга кирәк. Кайчандыр татарлар дигән шул сүз ул бер вакыт кешеләрнең күз фикерләрендә курку уяткан. Икенче вакытта татарлар дигән сүз китаплы халык дигән фикерләре уяткан. Бүгендәген татарлар дигән сүз шулай иттереп кешеләрдә уятып торырга тиеш определенный эмоцияләрне. Һәм ул эмоция позитивный кызыктыра торган шундый дәрәҗәле эмоция булырга тиеш шуңа тагын кайда гына барсагыз тагын хөрмәтле дуслар безнең милләтнең дәрәҗәсен саклагыз безнең милләтне күрәләр икән белсеннәр без чиста пак белемле хөрмәт итә торган кунакның хәлен белә торган кеше хәленә төшенә белә торган күркәм милләт икәнебезне гел исбатлап торырга кирәк. Да йөргән идем. Кич белән күпер кыйларында. Менә хәзер базарларына таба барам инде. Алда минем күршеләр, французлар гаиләсе бара. Тоже базарга ашарга баралардыр. Монда бәләкәй генә парк кебек урыннар да бар. Ә менә базар как раз оста оказывается. Баскычтан төштек күпер астына.

Егермегә дә куеп була, чөнки син Россиягә китәчәксең, яны регулировкалары Россиядә булачак. Шул егерме тәңкәгә сыйшабыз ди инде. Вот шундый хәл. Шуңа тәшли читергә теләсәгез, Кыргызстанда арзан. Не скажу, что качественно, но арзанлыкка арзан. Шундый базар. Елгасы бар буга, елганы күрик әле. Күперне бит нәрсә раз. Фактически күпер именно просто так төзелгән булгандыр инде. Аннары базарга әйләндергәннәр күпер астын, чөнки монда кызу түгел. Удобно. Кешеләр сәүдә алып баралар аны. Монда елгасы бар, инде мәчет тә күренә, аккуратно гына мотор иттереп. Күпер асты базары Ош Прямо да бизнесменнар утыра. Теге проходта да, бу проходта да. Бик интересно. Теге якка базар тоже зур. Монда маршрутлар туктый. Буяк базарының бер бәләкәч карап тора. Бәләкәч карап тора. Мәскәү базар. Үзләр пешерәм бу монда. Рәсем ала аласың. Фрида тора торган кафе. Как раз су кырыенда, менә шулай аккуратно гына монда. Ну, не яктың генде бар үзенчә матур ясалган. Кошлар сөйли монда, агач кырыенда булгач. Вот. Люля кебаб 80 сум. Бер палка. Бер люля кебаб, бер салат заказ итте мин. Ашап алыйк. Бәләкәй генә люля кебаб килдер әле, что-то бигрәк бәләкәй. Зато салаты күп. Бусы 80, тегесе 45. Менә 125 сумга ризык. Да до конца шашлыгы шап бетмәде. Нишләптер бик тиз өшеде. Катты май булып э, салаты әллә уксус салганнарын күбрәк шунда что-то атрак булды салат. Жесткирак. Не в смысле теге каты, ә, ни,

Шундый мәчет, өч этажлы, бик интересный. Куполы ни форматында. Имам Тимурның ни куполы кебек. Хәзер карап китербез мәчетне. Мин инде сезгә шәһәр өлешен генә түгел, Алла теләсә сезгә монда киштак формасында яши торган гади халыкның тормышын да күрсәтер, чөнки Квартирлар да алар барсы да бер төрле. Ә монда инде аерылып тора бит. Частный домнардагы тормыш хәзер мәчет карап китербез. Намаз залы. Шундый гади генә. Простой. Ото бөтен кешегә утырырга. Урыннар бар. Монда тагалар язылган, намаз тагалар. Харап. Кстати, бездә бит минбәр бар. Муллага менеп сөйләргә монда өстәл артына утырып офиста кебек сөйләргә мөмкин. Шундый хәл. Икенче өченче этаждан икән. Анысына күреп китик, ачык булса. Менә соң икенче этаж. Тагын бер намаз залы. Ну бу ишек, скорее всего, бикле. Ә, монда тоже ике этажлы бу. Тегесе көндәлек намазларга. Тагысы җомга намазларына бит инде ачыла. Югарыда тоже шулай иде, кстати. Исегездә булмаса, янында баскычым бар, ике этаж. Аста инде көндәлек намазлар, ә калган намазларга, җомгага бөтен комплекс ачыла бит инде. Урын җитмәсә, менә монда да кешеләр намаз укыйлар. Тоже интересный концепция. Казандагы зур шәһәрләрдә кулланырга яхшы. Менә туалетлар. Дуслар, менә сезнең белән керәбез инде хәзер.

И күп җирдә түбә белән ябылган бөтен двор. Кара, монда яшьләрдән скейтбордларда йөриләр. Күреп китәбез. Йөрим инде урамнар буйлап. Вака относительно барса бик матур менә начар юл әле хәзер генә башланды. А так в основном бик чиста, бик матур бүтән җирдә. Кайбер урыннарда прямо капитальный дворецларда әлеге машиналар да бай монда матур, күркәм, яхшы барсы да. Урам буйлап кабак үсә. Кемнеңдер кабагы киткән өскә. Менә шундый.

Слушай, ди, если син видишь каядыр ремонтны, ди, это означает, что бу гаиләдә кемдер Россиядә эшли, ди. Или чит илдә. Потому что чит илдә эшләмәсә или Россиядә эшләмәсә, бер нинди дә генә ремонтный или стройка кебек зур эшне алып барып булмый, ди. Вот. Ягъни основной доход бит инде шул Мигрантларның тырышлыгы белән килә. Шуңа тагын кайдыр домдостройка яхшы бара икән, значит, кайсыдыр җирдә бер кыргыз җегете Сыктывкарда монда, белмим, Ижевскидамы, Подмосковьедамы, или сезнең поселоктамы, үзенең гаиләсенә акча җибәргән, тырышып, эшли. Күбесенчә монда монда ниндирәк методика инде Среднеазиядә. Егетләр китәләр, кемдер 10 ел эшли, кемдер 15-20 ел эшли бит инде, кемдер 5 елда җитешә. Һәм пока үзенең домын тәртипкә китерми, ул Россиядә аннары тәртипкә китергәч, кире кайта. Кире кайтып бит инде Монда уже ничектер бизнес корамы, эшкә урнашамы. Ләкин өе бар, ние бар, дальше рәхәтләнеп яши инде. Ләкин өй салганчы яшь егетләр Россиядә шиләр акча җыялар. Күбесенчә. Ләкин төрле чиракта төрле хәлләр булырга мөмкин. Тырны карадык бит инде. Бусы бит инде яңа домнар, алар инде понятно. Әйдәгез дә сез белән карап китик, советский застройка ни хәлдә икән. Менә монда бераз бакча тоталар бит инде. Шул әйберләр киптерәләр. Пластик тәрәзәләр бөтен җирдә. Су системасы тоже порядок. Монда инде арык бит инде гел сагып торсын өчен. Вот, яңа домнар инде алар һәр һәр бөтен җирдә мотор.

Агачлары бар. Таҗикстанда, Үзбәкстанда теге кайбер җирләрдә бит сулар утлар бетә. Монда бик бетә дип белмим. Честный сектор якын. Менә теге мәчет мин йөргән. Шуның артында травка тәшк. Вот. Артык крутой кеше менә шулай матур иттереп тышлап та куйган үзен беренче этажын. Карагыз. Аккуратно гына иттереп буяп, матур иттереп, ташлар белән үзенә личный палисадник ясаган, скамейка куйган замок белән Үзем генә кереп утырам, берсе дә кермәсен, минем тәрәзә асты бит дип. Менә монда кемдер чәчәк утырткан. Монда тоже карагыз. Үзенә отдельно аерып алган. Но что-то бик карамый. Вот шундый хәлләр. Әкренләп кенә күрешәбез, танышабыз. Ош белән. Әтегәндә инде үзенчәлекле домнар туры салына.

Кара монысы элинди крутой әйберләр. Ә менә сездә нидә бар? Кыш төле. Кыш төлеме бусы? Төшмәде. Татарлар кыш төле диләр менә моны. Нәрсә бу? Исеме ничек менә моның? А, это полбурсок. Полбурсок? Да. А. Татарлар кыш теле диләр. Кыш теле? Ие. Птичий язык. Моның килосы канча була инде? Килорың канча җазгу? Балбар сакты. 450. Интересно. Ярар, Алла ярдәм бирсен. Мин бит инде опять кепка эзләп йөрим, но монда нинди проблематика кыргызларның милли киемнәре бар менә шушы. эшләпәләре. Беле бөтен җирдә бар ул. Ә кепка юк, Кыргызстан дигән. Миңа минем монда эшләпәм бар фактически. Вот. Ә миңа кепка кирәк иде. Ә кепка табып булмый, чөнки аларның милли кепкалары менә шушы. Шапкалары нык таралган. Капитален таралган. Монда бөтен җирдә алым саталар, алым саен милли шапка. Шуңа поискны дәвам итәбез кепка Кыргызстан дигән может булыр берәр кайда. Может табырмын. Иң мондый шапка кирәк түгел. Кепка кирәк. Лавашка таптым. Кыргызстан дигән кепканы мондагы красалар җонлы бит. Теге не түгел. Национальный җонлы. Сарык җоннан ясалган әйбер. Кыргызстан кепкасы бар. Аллаһу шөкер. 250 сумга бирделәр. Местный паркка килдем әле. Бик артык зур түгел, но бай аккуратный хак сүтә. Менә шундый фонтаннар бар. Паркы везун. Аллаһу шөкер. Дегендә колесосы да бар. Кечкенә генә булса да. Фонтан була бик кәбәрә.

Тир дә бар. Мини парк. Тавышлар килә инде. Нидер. Тимер томыр. Ну, Андижа белән чагыштырганда бик иске колесо инде бу теге советский. И чокырда торгач бик түбәндә аерым мәләнсә биек кебек күреп булмастыр дип уйлыйм. Ну монда тоже үзенчә аккуратно. Кешеләр генә акырмый янә теге бердә. Обычно акыралар бу лодочкада. Бик тынычлык кына утыралар. Ә бу бик кечкенә генә парк икән. Шулай. Devam ederiz yoluna. Мына таксилар бик күп түгел инде, ну как жол итәргә бу Среднеазия кояшында качарга яхшы урын агачлар астында. Аккуратный аттракционнар алай күп түгел шул. Ну гулять итәргә рәхәт монда, тыныч. Душкикач әйтте, но мин моны нигә яздырам, чөнки теге карага төренгән, күзләре генә күренә торган артыклык дини кешеләр бар бит әнә. Ниндзя кебек. Шулар да кача сәләр монда. Киргизиз алар әкәмәт күп шул. Гаҗәеп сөйләп бетергесез. Күр аласыз ничек ул? Хоп, карай бер стой силкеде. Алла. Ой, нәңе. Парашют кебек очып китмәсә инде. Нәңе. Әкрен генә елгагып килә, мин чыгарга булдым әле, акча бетте. Алмаштырырга кирәк. И монда не ясаганнар? Бер плотина кебек әйбер. Монда әзрәк балык тоталар абзыйларың. Әбензә чыгардылар. Мах күрербез, берәр балык эләккәнне. Монда балыкның барлыгы күренми интакта. Чүп чытымында. Менә тегенә бер җегет тотып утыра. Гаҗәпләндерде. Э, монда Кыргызстанда бар Капиталбанк круглосуточный. Күз алдына китерегез, без һәр сәгать 8 китте. Анда теге кредитный отделда гына кассадагы короче дүрт биш кеше утыра инде бөтенесе бар гаҗәеп даже аптырап калдым бераз гына вот шулай уңай китереп төртте икән кинәт кенә минем просто акча бетте ә кием юырга кирәк кием юу 250 сум тора бит инде җыелдым мин шулай озакка җыям инде аны шуңадан киемнәрен күп алдым Чтобы ун көнгә бер, анда хотя бы җиде көнгә бер аларны җуырга бит инде. Чиратлашып, хәл бөтен киемнәрен бетердем. Юдырга акча юк. Аптырап кич белән чыгып киттем инде. Вот, белдем дә генә, оказывается, монда круглосуточный банк бар. Шуңа да бик уңай круглосуточный банк булгач. Курс та яхшы. Менә Сулейман Толар Ул бер генә тау түгел, фактически монда биш тау. Кич белән ничек күренәләр бит инде, мотор иттереп. Күрә аласыз. Шушы тауларда жүрдем бит инде мин. Бик күркәм, бик мотор. Дальше тагы да зурак тауларга барырга план бит инде, Алла теләсә, насыйп булса. Утны кабыздылар, менә мотор иттереп хәзер. Подсветка белән барабыз, кайтабыз. Ну, нәрсә әйтәсем килә. Обычный среднеазиатский шәһәр. Аерым әле нинди тарихи әйберләр күп түгел, почти жоқ. Шул иске мәчет инде күрдем. Калган бөтен мәчетләр яңа, калган бөтен зданиеләр относительно современный бит инде. Минем килү максат менә шушы тау иде инде. Сөләйман тау һәм анда булган музей. Минем куелган максат үтәлде. Мин полностью риза. Миңа ошады Сөләйман тау. Мин барыгызга да аны рекомендовать иттем. Шәһәр эчендә, шәһәрне бөтен яктан да күреп, относительно безопасностный, относительно авыр түгел, менергә җиңел булган тау. Мин сезгә барыгызга да моны тәкъдим генә итә алам бит инде. Вот, шулай матур иттереп тора инде ул. Хәзер дә кич белән менеп китерим, но бүгенгә җиткәндер инде. Норма үтәрлек жүрдем бүген. Так. Кага кайтып җитәм 19 километр була инде, 19 ярым булмаса. Әле кич белән туда-сюда Анда яңа кешеләр килде. Мин гостиницада алар белән очрашкан идем, сөйләшкән идем. Әйтәм бит, кемдер килә, кемдер китә тора. Менә хәзер прямо чыгып киткәндә тоже бер абзый килде, бер 55-60 яшьлек Даниядән. Мин аңынчы күрдем, австралиец килде, тоже бер 55-60 яшьлек абзый, бик кызык шундый теге американский ковбой пишләпә белән от души сөйләшә торган. Вот. Кайтып әзрәк җайлайтып торган идем. Анда бүлмәдә американец Орегоннан э, мотоциклда килгән, күз алдына китерә аласызмы? Иң беренче Америка буйлап килгән границага, аннары границадан самолетка утырып, самолетта төшереп машинасын килгән бит нигә э, монда Киргизиягә. Гаҗәеп. Европадан матай белән монда кадәр чаптырып килгән. Вот. Аның белән күпме сөйләшеп утырдык. Простой, обычный рабочий малай. Минем ди күптән хыялым бар иде. Самый дешевый китайский матай алдым ди 4000 долларга ди. Һәм менә шулай иттереп сәяхәткә чыгып киткән. Хәзер инде ике ай йөри, Европадан бирле килә. Шулай бик мотор, аккуратно гына шайтырып бара инде. Вот. Бөтенебез сөйләштек, кич белән утырып чәй эчәргә, сөйләшеп утырырга. Вот шундый кызыклы сәяхәтче кешеләр белән гел очрашасың. Көн саен ниндидер сәяхәтчеләр. Көн саен ниндидер яңа фикерләр. Кызык. И самый кызыгы беләсезме нәрсә? Бөтен сөйли бит инде, эчеп утыра. Беркем дә эчми. Беркем дә ни пиво, ни аракы. Вообще, интеллигентный кешеләр. Бар, конечно, кайсы берләр эчәләр. Анысы тагын теге, честно әйткәндә, безнең як кешеләр инде күбесенчә. Советский кешеләр. Ә чит илләр белмим менә мин ничә мәртәбә хостелларда утырдым. Вообще эчмиләр. От души чәй эчәләр, кофе эчәләр, сөйләшеп утыралар, газировка эчәләр. Бик күркәм. Көннән көн сәяхәт ныграк ошый, ләкин сәяхәтне инде үзенең ахырына килеп җитә. Планлаштырылган 4 ил Казахстан, Үзбәкстан, Таҗикстан, Кыргызстанның ахырына килеп җитеп киләм бит инде.

Кыргыз Ата дигән елга бар. Шул елганың долинасы бик живописный, бик матур дип бөтен Светин Давич әйттеләр. И таулы долина. Шуңа тагын бу долина буйлап барырга план кордым. Бик серьезный план бу, көне буена барырга тау буенча. Шуны Аллага тапшырып юлга чыгам хәзер. Шушы Кыргыз ата националь паркын күреп китергә. Бу инде Ошны яңа автовокзалы бит инде шушындый. Нибер бар. Монда үзенчә территориясе дә бар җылыта торган, ну, толком не оборудованы, менә монда пешерәләр билайн инде. точкасында. Ремонт внутренний двор да бар. Ләкин бик кулланылмый. Намаз кана бар. Бер җирдә намаз хана, бер җирдә намаз хана. Автошкола менә монда дигән. Автомектеп. Вот инде пирожкилар, хачапурилар, әйберләр саталар инде. Минем автобус 25 минуттан була. Вот серьезный юл бу, серьезный таулар. Скорее всего, без менергә кирәк булачак. Көннәр хәзер суык, кичләр, то есть. Шуңа иртән чыгарга, кичке кайтырга кирәк. Шундый кызыклы юлны үземә сайладым әле. Шәһәрдән чыгабыз. Нукат дигән шәһәргә барабыз. Нукаттан соң миңа Кыргыз ата дигән поселокка барырга кирәк. Ул 20 километрда урнашкан. 6-7 генә түгел икән. Шундый матур таулар, матур урыннар үзендә. Тегендә җыракта күреп була Алату тауларны.

Пока автобус булды. Уш дигән наконец чыктык шәһәрдән. Киттек каядыр юлга. Автобуста барабыз. Без дуслар таулар күренә башлады. Таулар великолепный. Карлар белән зур, огромный.

Карагыз, монда нинди бит сөйләп бетергесез, нинди таулар. Карагыз, Нукат шәһәрендә барабыз. Эй, Алла, ничек матур. Гаҗәеп нинди җирдә кешеләр торалар. Алга таба да, артта таба да таулар. Дален эчендә барабыз. Базарында йөрим. Бу местечко бер шәһәр инде, 15-20 кешелек бугай. Вот. Бабай күрсәтте менә тегендә туры чыгасың, шунда стоянка миңа кирәк булган киштакка бара. Ә монда пока бик барып булмый. Заставка йөри. Сипелдәп. Уже йөри. Аптырап торабыз көтеп. Дуслар менә килеп җиткәч нокатка зөптара кирәк базарны. Базарда бар бит инде монда стоянка. Ул бара шушы Кыргызда дигән поселокка. Монда автобус 20 сумга тора, утырасыз. Үзеннән барачак. Мин Кыргыз ата дигән поселкада калдым. Монда кишләк димиләр икән, монда айыл дип әйтәләр. Авыл түгел, айыл. Вот, шушы юл белән миңа хәзер бара кирәк. Оказывается, тауга кадәр попуткалар йөри икән, машиналар йөри. Тотырга гына кирәк. Мондый мотор бит белән кафеда шушындый мантилар бирделәр. Мантый мантый күргәнегез бармы? Эчендә өч бөртек бит. Яңадан шул кире остановкага кайттым. Ислам китте, подвозитте мине. Мин үзем белән шаурма алдым. Чәй алдым, бер чәйнек. Күпмегә җитер инде, карарбыз. Төнне кунырга кирәк. Мәчеттә кунырга дип уйлыйм, кертсәләр. Кертмәсәләр дә керермен беренче. Куркынна кидем, суытты. Шушылай утырам инде. Остановкада сәгать уже алтынчы. Караңга калырга ярамый, килеп җитәргә кирәк миңа. Не туда-сюда калачакмын алай булгач. Тауга да менеп бетә алмыйм. Монда авылда да гостиница юк. Менә әкә белән киттек. Исеме ничек әкә? Исеме ничек? Нурбек әкә белән киттек. Андай юлга киттек дип видео яздырам. Бәләкәй генә тарих булсын дип. Менә шушындый юллар. Канча километр барырга? Хәзер 111 километр барабыз. Дарҗага 5 километр бар.

Ә мин бит инде Калдыйга дача барам. Самый соңгы авыл бит инде ул. Менә карагыз. Бодайлык канале бу и дальше таулар. Зур-зур таулар. Монда елга, монда Фарил дә бар ди әле. Ә миңа ничек төр машина тотырга кирәк? Караңгы төшкәнче килеп җитәргә. Эх, ничек матур монда. Супер матур. Шина булмыймы? Көтеп торырга вакыт юк. Шуңа киттем. Дальше тауга менеп минем авылга 5-6 километр дейді инде калган. Шушы тау юллары буйлап карагыз нинди матурлык. Гаҗәеп. Шушы матур юллар буйлап китәм. Әгәр күрсәгез, менә монда күренә таулы, э, карлы пикларда. Менә тегендә дә карлар уже. Юл. Таулар. Елга. Опять шушы Өч дус белән без бергә. Беркемдән безгә мишәт итми. Үзебез генә ялгыздан гына рәхәтләнеп барабыз. Вообще рәхәт. Карыйм дагын сокланам һәрбер мизгелгә. Менә карагыз. Тау өстендә карлар Анда мин шикләнәм инде менеп җитүем турында. Әкәмәт биек таулар бу. Ә, хөрмәтле дуслар, мин километр 900 дә уже бу оштан борылып киткәндә километр ярым иде. Мин уже километр 900 биеклектә барам. Ә юл безне биегрәк һәм биегрәк алып бара. Бик матур, бик күркәм. Хәерле дуслар, тагын бер кызык хәл. Абзый миңа кайгырма, монда 5 километр гына дип әйткән иде. 9,5 километр калган. Калдайга. Ә тауга менеп бик тиз барып җитеп булмас шул анда. Бераз шикләндерә андый тизлек мине. Бара-бара менә долинага килеп җиттем ниндидер. Монда

Әйтәм, әйтәм, менә бу матур җирләрне, гүзәл җирләрне. Кара ничек матур бит монда таулар, кар, боз, таудаемы? Ә, т- Ничек матур барабыз. Э, Национальный паркка кердек. Барабыз ничек матур. Аппак карлы таулар. Кояш бата. Болытлы итеп. Ай, Аллам, ничек

Мәчете кырыенда карагыз, гаҗәеп матур, моны сүзем юк. Ни кадәр монда матур карагыз. Нинди табигать. Әйтәләр, яз көне килергә кирәк дип, чөнки яз көне дей Монда шул кадәр сочный еп яшел, дихарайы чынында сары бөтен әйбер. Ләкин мине бик нык селкетми, чөнки хәзер дә минем өчен гаҗәеп матур монда. Монда гарас атлар җири. Сарыклар, монда таулар. Ничек матур. Гаҗәеп. Сүз юк. Кап-караңгы. Әле ахшам намазы вакыты җитмәде. Ахшам намазы вакыты җитә 6-7 минуттан. То есть нидә? Туры җирдә, таулар булмаган җирдә әле якты. Ә тауларда бит инде тиз караңгы төшә. Әле ахшам вакыты да булмады, уже ястү кебек. Хөрмәтле дуслар, Кичке тугыз. Есту вакыты узды. Микрофонсыз гына үзем азан иттем инде. Кешеләрдәге мәзәк монда ситуация тудырмас өчен мәчтә. Бер үзем, бер кемдә юк. Так яхшамга да естуга да килмәделәр. Менә бөтен әйберләрне җыештырдым монда. Үземә йокы урын әзерләдем. Мулланың чапанын алдым. Ятамда йоклыйм. Иртәгә иртән үк торырга. Зур эшләр, зур юллар, зур тауларга менү. Шуңа Аллага тапшырып, йокларга ятырга. Бар йоклап китә алмыйм мин сразу бер 11 ләргә йоклап китәргә, 5-6 га торырга уже.